Ball ti ti part zaruk sawmna ngaithla ve leh dawn ta ila, India rama Football League sang ber Indian Super League hi khelh chhunzawm a ni dawn em? A chiang ta lova, India rama football-a thuneitu sang ber AIFF, All India Football Federation-in engtin nge hma a lak zui zel dawn a ngaihven awm zual ta hle. Thu thara Indian Super League tha taka kalpui a nih theihna tura sum leh paia tang nasa ber AIFF-in Indian Super League a buatsaihna a an commercial partner lian ber FSDL kan tih mai thin Football Sports Development Limited chuan Indian Super League khel club zawng zawng te leh AIFF hnenah Indian Super League season thar lo awm tur atang hian an chhunzawm thei tawh loh tur thu an hrilh chiang ta a. Hetiang a nih avang hian Indian Super League hian kal zel turin sum mamawh ang a nei zo ta lo va, tun dinhmunah chuan Indian Super League hi neih theih a ni ta rih lo a ni. Indian Super League hi All India Football Federation-in, FSDL, ngen chunga a kalpui a ni a, AIFF hian amahin a keng zo lo va, sum mamawh a nei daih lo a ni. Chuvangin FSDL rinchhan tak meuh meuhin a kalpui a, Chuvangin Indian Super League organising body pawh AIFF leh FSDL tiin ziah a ni. Hei hian FSDL pawimawhna leh ISL atana an hlutna an thawhlawk zia a tifiah hle awm e. FSDL chu eng nge ni? FSDL kan ti mai zel a, All India Football Federation-in Indian Super League a kalpui theihna tura a thawhpui lian ber hi eng ang chiah nge a nih la hrelo kan awm takin sawifiah ta lawk ila, Kan sawi tak ang khan FSDL hi a lam pum chu Football Sports Development Limited tih a ni a, football bika hmasawnna atan liau liaua din a ni. A dintute hi Reliance Industries, International Management Group, IMG, kan tih te, Jio Star ta, India Sports Channel lian tak, Star Sports te an ni. Reliance Industries, IMG leh Star Sports te hian kum sanghnih sawm pathum khan September thlaah Dinin Mumbai-ah headquarter an nei mek. An chairperson pawh hi India pahausa Mukesh Ambani nupui Nita Ambani a ni. FSDL hi company niin sports lama hmasawhna ruhrel paw chhuak tura din a ni a. Reliance company kan tih mai thin. Reliance Industries hian neitu nihna nei tam berin za sawmruk panga zet share a nei a ni. He FSDL hi Indian Super League enkawltu bera tana an din a nih avangin Indian football level sang ber kengkawhtu ber a ni a, a pawimawh hle. Indian Super League neih tirh lamah khan AIFF thawhpui chu Reliance Industries leh IMG te hi niin kum sawm panga chhung atan inremna thuthlung MRA an ziak a, chu chu FSDL hian kengkawh zuiin Reliance Industries leh IMG te hian FSDL kaltlang hian ISL hi an enkawl ta tih pawhin a sawi theih a ni. Tichuan kum sawm chuang lai ISL tha taka an kalpui hnuah tuna an dinhmunah hi chuan FSDL hian Indian Super League hi a hma anga tha taka kalpui tur chuan kan tlin ta lo ve, Chuvangin kan lo inhnuk dawk mai ange an ti a ni ber a, thuthlung an neih em a re kum inah a tawp dawn bawk si nen. Hei hi remchana a leiin Indian Super League kalpui zel turin an inhuam ta lo a ni. Eng nge MRA chu tunah hian AIFF leh FSDL te hian inremna, contract ziaka an neih hi kum in sang hnih sawmhnih panga, December, thla thleng daih a ni a, He inremna hi MRA an ti. A lam pum chu Master Rights Agreement a ni a. Kum sanghnih sawm khan Reliance Industries leh IMG te hian AIFF nen hian inremna neiin kan sawi lan zeuh tawh ang khan kum sawm panga daiin thu an thlung a. Tichuan FSDL din a nih khan hemi company-ah hian Reliance Industries leh IMG te hi an inchhungkhawm ta a, Star Sports pawh tel ve leh ta bawkin Kum sawm panga dai contract awm sa erawh danglam lovin an kengkawh chhun zawm a, tichuan kum in hi an inremna thuthlung MRA tawpna tur a lo ni ta a ni. MRA chu inremna thuthlung tih pawhin a sawi theih mai a, mahse hetah hian eng ang inremna nge an neih tih hi a pawimawh lai chu a ni ta a. AIFF leh FSDL hian he MRA-ah hian eng angin nge thu an thlun tih hi a pawimawh lai, tuna FSDL an tlanchhiatna chhan thui tak rinthiam theihna a ni. MRA-ah hian an ziah tel chu FSDL hian an inremna huam chhungah hian kum tin cheng vaibel chhe sawmnga AIFF hnenah an pe ang. Tichuan FSDL hian ISL-ah hian broadcasting-ah te, he inelna enkawl zelnaah te, commercialise-ah te thuneihna an nei thung ang. Hei hian India National Team pawh a huam ang tih a ni. AIFF hian FSDL hi thuneihna an pe sang hle a. Mahse hetiang taka thu tur hian Kumtin AIFF hnenah FSDL hian cheng vai bel chhe sawmnga an pe ziah a ni. ISL season hi September thla atanga a kum leh April thla thlenga khelh a ni tlangpui a, kum inah hian season thar a lo tan leh ta pawh ni sela, thla thum chhung chu FSDL leh AIFF inremna MRA hian a la huam dawn. Mahse, hei hian season chan ve em pawh a huam lo va, chuvangin a laklawh vel vek. Hei vang hian Indian Super League season thar kalpui uk a Zo leh si loh ai chuan season thar a tan loh law law an thlang ta niin a lang a ni. AIFF leh FSDL te hian MRA an neih hi tinunga a thara thuthlung an ziak a nih loh chuan thawh dun ngaihna awm ta bik hek lo le. Tun dinhmun hi an thleng ta a, Indian Super League hi neih chhunzawm zel a ni dawn em a chiang ta lo va ni. AIFF leh FSDL te hian a thara inremna an neih theih tak lohna chhan lian tak tak an sawi te sawi chhunzawm ta ila pakhatna chuan Revenue Sharing ah a ni a, ISL kaltlanga sum lak luh insem kawnga an inlungrual thei ta lova, FSDL hian a hma aia tha zawk chan an inbeisei a, AIFF in duh dan hran an nei ve bawk a, inlungrual ta lovin MRA a tharin an ziak thei ta rih lova ni. Pahnihna ah chuan governance structure lama an inrem thei lohna hi a ni. Hei hi a awm ziah berah chuan Indian Super League kalphunga thuneihna a ni a, Indian Super League a thuneihna tur chin inchuah AIFF leh FSDL hi a tharin an inrem thei rih lo a ni. Pathumnaah chuan Indian Super League hmathlir an neih danah AIFF leh FSDL ruahmanna a inzul lo va, an hmathlir a inzul lo em avangin a tharin an inrem thei lo a ni. Hetah hian AIFF-in rawtna an neih nia sawi chu AIFF hian club-te nen inlungrualin No Cash Arrangement hmanga league thar din an duh a, chutiang tur chuan ruahmanna an siam niin an sawi. Hemiah hian team sawm paruk an tel thei dawn a, AIFF hian hemi leak-ah hian neitu nihna twenty percent an nei thei dawn bawk. FSDL in rawtna an neih ve thung chu FSDL hian ISL Club, FSDL leh AIFF te thawk hoin a hokhawmtu kal khat deuh hlek awm turin a hrana holding company din an duh a, chutah chuan FSDL aiawh te, AIFF aiawh te leh Club lam aiawh te intel khawmin chung mite chuan ISL hi khalh se an duh a ni. Tuna MRA an neih mek kaltlanga an thuneihnaah chuan FSDL hi Indian Super League enkawltu tak tak zawk, a tak taka hrualtu zawk a ni a, kut thlaktu zawk a ni. Anni hian Indian Super League hmathlir an neihnaah league tan ownership structure thar an ruahman a, hei hi AIFF hian a pawmpui thei lo thung a ni. Tuna Indian Super League-in a tawn mek hun duh awm lo tak hian team, sponsor leh broadcaster te a nghawng nasa thei dawn hle a, a nghawng mek tawh tih theihna chin pawh a awm a ni. He thil hian Indian Super League season thar hun a ti khawt lai thei a, Indian football top tier league dinhmun pawh a thlak danglam thei bawk a, a tawp phah thei bawk. A tawp tak erawh a rinawm lo va, a tawp ai chuan tiin changtlung lo zawk ta la kalpui duhna AIFF hian a neih a rinawm a ni. Chu erawh a kawtawpa ṭan huna chet lakna tur, duh thlan tur ṭha a awm tawh thlawt loh hnua thutlukna tur a nih a rinawm.